Youtube Mirasym kanaly.
Unuň halkyň içinde Döwletmämmet aga-da garrady indi. Indi bir çen boldy, şuny keýmiri, agtygyny geçiräýeliň. Hanlyga. Şuny geçirsek boljak. Keýimre han edeliň diýip gürrüň ýaýrap başlapdyr halkyň arasynda diýip. Ondan şo tekäň tiresinden bir dört tiräň ýaşulysy ýa türkmençilikde nesilden nesile geçen-hä hanlyk. Ol näme üçin Keýimre bolmalymyş? Saýlawly etmeli. Biz saýlawly geçirjek. Saýlawly geçende-de olardan han boljak gümany ýok diýýär-de. Sebäbi o ýerde uruş çözýär diýýär-de. Waka ýagyny gaýtarmaly diýýär-de. Ýagyny gaýtarýanam ýaňky adamlar. Olardan ýag gaýtaranam ýok. Aňyrdan şo gelende diýýär, Ýer han haýsyň çyk diýseň çykybiljek adam ýok diýýär. Welin şonda-da şo gürrüňler edip dawalaşyp başlapdyrlar diýýär. Ondan ýaňky Döwletmämmet aga baryp aýdypdyrlar diýýär şeý diýip. Bütin halk razy bolyn, siziň ýeriňiz indi siziň garranyňyzy bilýäs. Onsoň şu Keýmiri geçiräýsek diýişýäs welin, pylan, pylan, pylan tireň, dört sany tireň ýaşululary şuňa gaty närazy diýip, il içinde ýaramaz gürrüň ýaýradyp ýörler diýip, Döwletmämmet aga aýdypdyrlar diýýär. Aý bir halatly adam bende bütin halky çagyryp maslahat çagyrypdyr diýýär. Adamlar, ýadyňyza düşýärmi, ine, bir ýyl boldy. Ilbars hanyň salgytçylary geldi welin, täze ýyl birikdirip töläýeli diýipdik. Ynha, oňa wagty gel-ä indi. Özleri gelse, atly-ýaragly gelerler. Niçe surpul raýat bolup otyrka uruşjakmy olar bilen? Olaň diýenini iki ýylyny birikdirip bersegem-ä özümiz boş galjak. Muny gaýrat ediňde bir dört-bäş sany adam gidip bir ötgeç etmelimi? Ýa ýene bir puryja soramalymy, bir küçül soramalymy, nätmelimi? Bir gitmeseňiz men-ä indi şu Hywa atly gitmäge-de ýarawlygym ýok, diýip aýdypdyr diýýär. Onsoň ýaňky dört sanaky biz nesilden-nesle geçýä däl hanlyk, saýlawly etjek diýýän-ä şularyň atlaryny tut diýýä. Pylany-pylany şu dört sany adam Şular gitse diýipdir, ylgaşyp orta çykyp hamana han saýlanan näle ýaňkylar. Biz gideris, Ýylbarys hanam göreris. Oň bilen gaty neme ederis biz diýip ýaňky hekerjekläp durmuşyn weli, ýene bir ýaşulyny goşupdyrlar ýanyndan ne hiç zada goşulmaýan bir arassa pikirli bir ýaşulyny goşupdyrlar indi bu ýaşulylar bäş bolupdyrlar diýen. Onsoň Döwletmämmet aga aýdypdyr diýýär bir gowy zamanam däl şu wagt. Bir ýagşylyk zamana sizem bir ýaşuly adamlar birden bir üstüňize bir sanak bir ýol talaňçy topulsa öňünde durup biljek ýa biljek däl biriň ýarymyň öleňde de töwella gitdiňiz bolýamy onda hüms ýok. Şu keýmirem alyp gidiň daşyňyzy gorarys. Halys bolmasa çaýyňyza suwuňyza sereder diýipdirler diýýär. Welin ýaňky adamlar diýýär, Ýok biz gitjek bolsak müň näme işi bar. Biz bir gepimizi düşündirip bilýän adamlar ahyryn. Bu Keýmiriň näme işi bar o taýda, äkitmejek bolýamy? A bütin halk goh edip diýýär. Beý, bolmaz-a muny äkitmeseňiz. Biziň, biz garaşyp otyrys-a sizden abat bir gowy maslahata garaşýas-a biz sizden. Sizem ýolda ýetirmän baryňyzy öldürseler, yzyndanam Hywaň nökerleri geler-dä, niçe zor pul boljak bu? Şol işiň netijeli bolmagy üçin gitsin Keýmir ýanyňyz bilen. Peýdasy goşun hiç zat bolmady, çaýyňyza suwuňyza serederler. Bir ýaş adam, Aý ondan nätjeklerini bilmän bolýa diýipdirler diýýär muňa. Onsoň adamlar pata berip diýýär, Ertir irden namaz okap şu taýy üýşmeli. Indi bäş sany ýaşuly, altynjam keýmir edip goşy ýasýaýyn, şular nesip bolsa Hywa ugradalyň diýşip, agşam dargapdyrlar diýýär. Onsoň Döwletmämmet aga keýmiri ýanyna çagyryp diýýär, Sen oglum, Şular seni ýolda äkitmejek bolar bol galaýma ynyn. Şulaň bolup durşuny görýäňmi şu wagt illeriň utanjyna bolýa diýdiler. Seni äkitmejek bolýa şular weli sen hany hökman gör günüň diýipdir diýýä. Sen bargyn hanyň ýanyna. Bolýa diýip galypdyr. Ertir irden diýýä turup ýaňky alty adama pata berip ugradypdyrlar diýýär sag-aman gidip geliň hany. Alla ugruna etsin eden işleriňizi diýip diýýä. Ondan iki alan aňryk geçipdir diýýä hem dört ýaşuly diýýä Keýmire Aý, biz gitjek bolsak, seň näme işiň bar? Biz ýöne seň babaň ýüzüne gelibilmän bolýa diýdik, bu biz äkitjek däl, sen gal diýýämi şunda diýýär. Bi, walla-how, mundan şo wagt diýmeli ekeniňiz-dä onda meňe uly halk bolup git diýdiler, menem ynha, kowdular diýip yzyma baraýyn-how, sizi Aý, bolsa-da sen äkitjek geldi dyzap durmuşýaň dört ýaşulyny. Aý, bolýa diýipdir-de, äkitmeseňiz näme, meni şeý diýip aýdaýaryn-a diýip galypdyr-da, yza-da iki alaň, üç alaň yzlaryna düşüp bilen gidiberipdir diýýä. Onnoň babam galma diýensoň ýadyna düşüpdir-de diýýä, gidipdir diýýä. Onnoň öňkijeň täzeräk göçüp baransoňlar diýýä, ýoluna-da belet ýerleri Hywa baryp, ýaňky bäş ýaşuly atdan düşüpdir welin, Teýmir serdaram, biem ýanlaryna gelipdir. Bi, galmadygyň-how, ýene geläýdiň-le sen diýsipdirler diýip. Aý, ynha şu ýerde atyňyzy daňyp gidersiňiz weli näme boljagyny näbileýäňiz. Size men atyňyzy seredip bererin-dä, bolmasa diýip geldim. Aý, bolýa onda, dur. O näme-ça diýýä, elleri aýpaltaly birgiden esgerler gelipdir diýýä. Näme üçin geldiňiz, ýaşulular? diýip diýýä. Hywaň özbekleri bilen türkmen arkaýyn gepleşip bilýä. Hywaň ýaşap oturan adamlar bilen özbekleň özleri gepleşip bilenaklar. Dilleri ikisiniň gabat gelişenak. Emma biz bilen arkaýyn gepleşip bilýä hywalylar. Bir onda-munda gabat gelişen bolsaňyz şolar bilýänsiňiz şony. Özleri bilen ho Namanganyň zadyň özbekleri bilen Hywaň özbekleri düşünişenak. Biz bilen arkaýyn düşünişýär şolar hywarlar. Onsoň näme üçin geldiňiz ýaşulylar? Aý biz hany görjek, hanyň ýanyna. Oho, görjek diýende han baraýmalymy oň ýanyna? Näme üçin geleniňizi aýtmaly. Bizem baryp siziň habaryňyzy aýtmaly. Onsoň ol kabul etmeli. Ertir kabul etjekmi, on gündenmi, bir aýdan kabul etjek. Kim bilýär ony. Siz ilki aýdyň, näme üçin geleniňizi aýdyň diýipdir diýen. Aýynham öten ýyl salgyt diýip baranda Bir täze ýyl birikdirip beräýeli diýip, dilhat ýazyp berip goýberdik. Indi şonam ýene-de bir kil süýşürmäge diýip, haýyş etmä geldik diýipdir weli. Ýaňky diýe, esgerleň ýolbaşçysy diýe, Ba, işiňizi Alla oňarsyn diýipdir diýe. Şu dardan asylgy duran adamlar Maşgalasynda azjyk kemteläni üçin asyl-a duşy diýipdirdi. Bütin iliň salgydyny iki ilege tesdirjek bolýaňyz-ow siz, ýaşlar, näme üçin gelenňizi bilýäňizmi? Munyňyz gowy, gowpy nebara däl, Alla kabul etsin indi biziň dilegiňizi diýipdirdi. Onuň bir ýaňky ýaşulylaň dyzlary şakyrdaşyp başlapdyr, eýýäm diýýär. Porsaşyp, siňekleşip asyl duran adam doly diýýär-de, töwereginde diýýär. Ýaňky diýýär, nemäň Esgerleň ýolbaşçysy serdar diýýär, gidip gelipdir-de, dessine barypdyr-da, Gelin, han geldiýä diýipdi. Ýaňky indi bu bäşisi ýöräp urapdyr, ol keýmiremedi. Ýaňky dördüsi muny ýene galdyrýarlar, Gal-ow, seň näme işiň bar-aý ýumruk ýaly alyňa ýöne sokulyp ýörsüň. Gal-la diýşipdi-de, muny ýene galdyrypdyrlar diýýär onsoň. Onuň ýaňky Bir nökerleň başlygy diýýär, öňüne düşüp diýýär, gapydan giripdirler diýýär. Şuň gal gapydan girenlerinde diýýär, Ilbars han diýýär, arkasyny gapa garşy edip diýýär, tirsegine söýenip, aňyrsyny kakyp diýýär, bir kitap okap ýatyr eken diýýär. Arkasy gapa garşy eken diýýär. Okap ýatyr eken, ol ýaňky Salawmaleýkim diýip, bäş sany ýaşuly gapydan giripdirler-de, Birki üç sanysy bir gapdalynda gapyň, ýene birki sanysam aňyr gapdalyna geçip durmuşymlar welin, egniniň üstünden şeýdip seredip, Waleýkim essalam diýipdir-de, ýene kitabyny okap ýatyrmyş diýýä-de. Bulara hiç zat diýmänmi? Ýaňky nökerbaşy diýýä, bu bir ak sakgally, sakgaly şundan bolup duran, donly, telpekli adamlar bolsaň, şulardan utanjyny diýýä, Han aga, kän durupdyrlar weli, Han aga, ýaşulularyň habaryny almadyňyz-la diýipdir diýýä. Şeý diýipdir welýanky, Ýolbars han diýýä, Bulaň habary bar, bulaň il-halk üçin gelen adam däl-ä bular. Geçisiniň goýnunyň maslahaty üçin gelen adam bular diýip, bulardan başga adam ýokmy diýipdir diýýä. Ýaňky ýöne bir waleýkim diýenindäki bilen zadymyş daş, bular halk, il, watan diýip gelen adam däl-ä bular. Goýnunyň geçisiniň aladaty üçin gelen adam-a bular, bulaňam habary bormy diýipdir diýýä. A bulardan başga adam ýokmy diýdi. Şularmy şo habar getiren adam? Onuň olara ýany lal bolup durmy şunda? Ol ýaňky nökerbaşy, Äý, bir ýaş oglan-a bar, bir daýaw oglan-a bar diýip, onam getiriň, daş ýerden gelen bolsa, onam göreýin diýipdir diýýär. Onuň şo ýatyşyna diýýär, şu kitabyny okap ýatyrmyş. Bir kitap okamany gowy görýän adammyş diýýär-de. Gapydan ýaňky Keýmir serdar gelip, Gapydan girip, Salawmaleýkim diýipdir weli, yzyna öwrülip, Waleýkim essalam diýipdir-de, ýerinden turup, görşüpdir diýä muň bile diýä. Bir Alla tarapyn Keýmir serdarla görşüpdir diýä. Elleşip görşüpdir weli diýä, Keýmir serdar diýä. Han aga Döwletmämmet han ugratdy. Şuňala dur, näme üçin geleniňi bilýän diýipdi. Men saňa alty sany sorag berjek diýipdi. Şuny altysynam jogap berseň, onnoň habaryňyzy alýan diýipdi. Jogap bermeseň, bäşisine dogry jogap ber, birine ýalňyş jogap berseňem ýolla dara-gaşdan asyl duranlary gördüňizmi? Şolar indi islenip başlapdyr, ýerine başga adam gerek şolaň diýipdi. Aýt soragyňy han aga diýipdir diýe. Onsoň birinji sorag diýipdir diýe, hanlaň içinde haýsy han gowudyr? diýipdir diýýär. Teýmir serdara, Edil häzir-ä bize han aga desterhan gowudyr diýipdir diýýär. Saçak, Desterhan gowy häzir-ä bize diýipdir weli, ýaňky han diýýär. Bulary naharlamadyňyzmy myhman? Ýok. Birinji sorag makul diýipdir. O näme üçin naharlaňzak? Heý, şunça ýoldan gelen adamy naharlaman meň ýanyma getirýäňiz. Birinji sorag makul boldy diýipdir. Nahar getiriň diýipdir. Oturyp ýanky adamlary naharlandyrdylar, gep ýok, gürrüň ýok, hiç zat ýok diýýär. Nahar iýip bolupdyrlar ol ikinji sorag diýdi diýýär. Aýt han aga diýdi diýýär. Ýa keýmir. Ikinji sorag diýdi weli diýýär. Şu adamzatlar her gaýsy bir iş bilen meşgul bolup ýörendir. Şuna patyşaň raýatlary her kim bir iş bilen meşgul, biri nöker, biri ynha serkerde, biri kazy, biri çopan, biri daýhan, biri halyçy, biri küýzegär, her kim bir iş bilen meşgul bolup ýörendir. Şu işleň içinde haýsynyň imany Alla golaýdyr diýipdir diýe. Haýsy iş bilen meşgul bolup ýören adamyň imany Alla golaýdyr, şony aýdyp ber maňa diýipdir diýe. Pikirlenip durupdyr-da, Daýhanyň imany golaýdyr, Alla, han aga, diýipdir, diýýär. Deliliňi aýt, diýipdir, diýýär. Delilimi aýtsam, şu daýhan kündäni ýere taşlanyndan beýläk, garynjadan başlap, patyşa çenli bar adam şondan hantamadyr, diýipdir, diýýär. Berekella, makul, diýipdir, diýýär. Ikinji soragyň. Sanarsyň-da, how, alta bolanda, men gutaransoňam bir zat tapjak bolup ýörmäýin, ho, onda. Onsoň indiki sorag diýipdir, Kölegeleň içinde haýsy kölge gowudyr diýipdir diýýär. Adam üçin iň adama lezzetli kölge haýsy kölgedir diýipdir weli. Bir ullakan säginmänem diýýär, Ogluň kölgesi gowudyr, han aga. Oňam gelni gowy bolmasa ala gün bolar diýipdir diýýär. Berekella, üçünji soragyňam makul diýipdir diý. Indi dördünji soragy diňle diýipdir diý. Aýtan aga diýipdir welleýem. Erkek adamyň içinde iň ýaramazyny aýdyp ber maňa diýipdir diý. Erkek adamlaň içinde iň ýaramazyny aýdyp ber maňa diýipdir diý. Erkek adamyň iň ýaramazy öýüşik bolandan soň çagasyny ekläp bilmän ile güne masgara bolup çagasyny horlap ýören adam Erkek adamyň iň ýaramazdyr diýipdir diýýär. Ana köre-köniň nirden gelip çykýany. Şodur diýipdir Gullyýe, Berekella, munyňam makul diýipdir diýýär. Bäşinji sorag, Adamzat durmuşda mydama ýalňyşyp ýörendir diýipdir diýýär. Şu ýalňyşyp töwella barlanda haýsy işi ýalňyşandan soň töwellasy alynmaýar adamyň diýipdir diýýär. Näme iş edip, yzyňdanam töwella barsaň, töwelläň alnanak. Musurmançylykda hökman töwella barsaň, töwellasy alynmaly. Adamlaň hiç şu baran, birnäçe adamlar töwella baran, masgara edip ýörenem bar-da. Ol adamlar iş tapman baran-a. Ol adamlar iki sany maşgalaň arasynda bir näsazlyk bolmasyn, bir zat diýip barýarlar-da, şonam käýinip, gygyryp duran adamlaram bar. Musurmançylyk boýunça ýalňyş zat şo. Töwella baran adamyň hiç nemesi ýok. Onsoň Ýaňky Keýmir serdaram aýdypdyr, Watanyň namysyna şek getirilenden soň diýipdir, töwella barsaň şoň töwellasy alynmaýar han aga. O namys ýerine salynýar diýipdir weli, berekella diýipdir diýýär. Munyňam makul diýipdir diýýär. Indi iň soňky sorag. Şu bäş soragy bildiň, şu iň soňkyny bilmeseň bäşini bileniň peýdasy ýokdur diýipdir diýýär. Aýypjan aga diýipdir weli. Altynjy sorag, Adamzat her hili ekin ekýändir, öz eli bilen ekinler ekýändir. Şu ekilýän ekinleň içinde iň adama zerur haýsy? Şony aýdyp ber maňa diýipdir diýip. Onsoň pikirlenip durupdyr-da diýýär, Han aga, pagtadyr diýipdir diýýär. Gowaçadyr adamlara iň zerury. Deliliňi aýt diýipdir diýýär. Delili, Çagajyk dünýä inende iň ilkinji dolanýan matasy pagtadan edilen mata dolanýandyr diýipdir diýip. Iň soňunda dünýeden gaýdanda adamyň kepenem pagtadan edilip şuň bilen jaýlanýandyr. Şundan zerur zat ýokdur diýipdir wol berekella. Eger bugdaýy diýäýen bolsaň garny üçin entäp ýörsüň diýip dardy nasýadym diýipdir diýip. Şeý diýip, ine, Alpsan soraga dogry jogap beripdir. Şu oglan üçin diýipdir, şu oglan üçin türkmeniň üç ýyllyk salgydyny geçýän diýipdir. Şu akyl ýaşda bolmaz, başda bolar diýilýän nakyl türkmeniňkidir. Biliň ýaşulylar, siz üçin däl, şu oglan üçindir diýip aýdypdyr diýip. Indi bular çykypdyrlar daşaryk weli aýaklary ädilenak diýerdi ýaňy ýaşullaň ölümiň gyrasyndan jyk gaýdan adamlar diýerdi keýmiriň arkasyndan gözleri diýer şo siňekleşip duran dardan asyl adamlardyr diýer zordan aýaklary ol aýagynyň öňüne düşüp diýer atlarynyň ýanyna gelip diýer minip ýörejek bolup gidip barýarlarmyşynda keýmir serdaram ohow agalar Biz bir günlük ýol däl-ä gitmeli ýerimiz, bir ýol harjy-da galjak kämi? Ýol bilen işi ýok diýýä-dä bu adamlaryň, indi şu taýdan sypsykaýly şeý diýip gelipdirler diýýä. Indi gelip, bütin ýaşululary üýşürip, adamlary maslahat edip ugradan adamlary üýşürip, ynha şuňňal-şuňňal boldy, üç ýyllyk sagdynlygy geçdi diýmeli bolup, şu ýekeje ýaşuly gelipdir diýýä, ýaňky dört ýaşula hiç gaýsam gelmändir diýýä. Ine, şeýdip o ýaşuly gelip aýdypdyr diýýä. Ynha, Döwletmämmet aga şuny ýöne ugradanyň gowy bolaýypdyr eken, bize galsa, biziň bir maslygymyzam obamyza geljek däl eken, dardan asylgy bolup galaýmaly, halkam üstüne ynha, boljak däl, şu Keýmiriň arkasyndan, ine, şu alty soraga-da şol adam aýdypdyr, şondanam galypdyr şu. Şeý diýip, ine, Keýmiriň, Ilbarsyň alty sorag, jogabam ýaňky. Şeý diýip, Şo wagt halk muny göteripdir-de Keýmiri han edipdirler. On dokuz ýaşynda eken. Onsoň babasam muny bolýa diýip makullapdyr, han edipdirler weli, ertesi ýene adamlary çagyrypdyrdy Döwletmämmet aga, adamlar bir gowy iş etdik diýip begendik weli, biz ýalňyş iş edipdiris ekeniga. Näme ýalňyş bolupdyr, han aga? A buny bir öýermändiris-ä bi. Hanyň öz öýi bolmaly ahyryn muň. Öýi bolmasa bom ahyryn muň. Muny öýli-işlik etmeli, onnoň ony hana saýlamaly ahyryn biz diýipdi. Onnoň şeý diýip, Mähirjemal diýip bir agtygyny, oglundan bolan agtygyny gyzyndan bolan agtygyna beripdir-de şeýdip, Mähirjemal diýip Aýalyna Mährijemal enemiz na şeýdip Keýmire at beripdirler. Kän ýyl ýaşaşypdyrlar ikisiniň mazaram bir ýerdejik dur na oglanlar bilen görüp gaýdyp mazadaş boýduk. Bende şeýdip Türkmene han bolup başlapdyr şeýdip işi başlapdyr. Şo.